Бүген без МЧС станциясендә, менә минем кырыйда машиналар, һәм үзегез күреп торасыз, без бүген пожарниклар янына килдек.

Без янгын сүндерүчеләрнең бүлмәләре буенча кыска гына экскурсия ясадык. Һәм бүген менә хәзерге минутта без спорт бүлмәсендә янгын сүндерүчеләр һәрвакытта яхшы формада булырга тиешләр. Шуңа күрә

Бу безнең аппарат двухбаллонный, чөнки безнең район выездда метролар күп. Шуңа күрә метро булгач, бездә ике баллонный аппарат. Ә былай калган частьләрдә бер генә баллонный күрсәгез. Моның эчендә сжатый воздух, бу суларга. Уже любой пожар, любой төтен эченә кереп, спокойно суларга була. Монсы утыра торган, монсы аппарат маска спасаемый кешеләрне коткарганда. Монда менә икене, берсе үзе өчен бара, боецның.

Халык телендә дип әйтәме, аталау безнең хулиган. Монсы куал. Алар гел икесе белән икесе бергә җөриләр. Бу безнең ишекләрне уже ачканда. Ишек э, яңагы булган безнең ишек татарча. Ишекне ачканда ишеккә сугып кертәләр дә кайырып ачалар. Монсы белән замокларын бәреп төшерергә була личинкаларын замокны. Шуның өчен шулай бу яклардан ачарга, кайырырга универсальный инструмент.

Монсы домкрат, болары тоже. Ишекләр өчен үзләренең предназначениесе бар. Монсы инде безнең насосный станция ручная. Монсы насосная станция безнең э, бензин белән эшли торган. Монсы катушка удлинительная. Монсы лафетный ствол. Монсы уже зур пожаларда бик күп э, күләмдәге суны сиптерәсе булганда уже моның белән сиптерәләр. Менә болар инде Пожарный кафа дип атап алар уже. Әсе пожарный колонка. Безнең шәһәрдә пожарный гидрантлар бар, бөтен шәһәр буенча. Шуны таштыралар да, шуннан уже машинага су тутырыла. Менә машинада безнең эш тонна бөтен су бар. Болай итәләр бит, пожарный су сибәргә. Бер машина килеп эшләгәндә, әгәр дә ул эшләсә, су примерно 5 минутка җитә. Биш минуттан соң уже машинаны суы китеп бетә. Шуңа күрә менә болар гидрантка куела. Безнең ике машина барганда бер машина гидрантка баса. И бу машинадан безнең стволларны бирәләр. И бу машина бу машинаны подпитывает безнең. Ә пожарныйлар сусыз килә аламы? Пожарныйлар сусыз килә алмый, потому что безнең хәзер уездансың. Э, машиналар су Белән тутырылар. Әгәр дә безнең ПТО менә бу каплар кулланмаган икән, кайткач ул каплар сразу алышына, ул беренче җиттереп машина җуылмый, кеше үзләрен дә битләрен җуалар, иң беренче бөтен машинаны кубкага итәләр, аннан соң уже китәләр. Безнең Казанда монда җайлы, чөнки бөтен Казан буенча гидрантлар урнашкан, просто аларны кая икәнен белеп, табып, машинаны заправляешь, авылларда суны заправлять булмый. Ә әйтәм бит безнең мәсәлән, менә монда. Хәзер күрсәтим. Менә мәсәлән. Менә бу уже ствол дип атала, пожарный ствол. Аларның расходлары 18 литрга кадәр максимальный. 18 литр в секунду. Сыйлап барабыз, бер секундка 18 литр чыкканда, 10 секундка безнең 180 литр чыга.

Дуслар, без әле беренче машинаны да карап Күрәсез, бик күп җиһазлар һәм һәрберсе янгыннан кешене коткару өчен бик кирәкле. Шулай ике яклатып безнең группаклар. Концерт безнең атала уже теплопожающий костюм. Бу уже крупный пожарда булганда бу киемнәрне киеп, бу уже серебряный төстә пожарный башта үзләренең киемнәрен кияләр, аппарат белән полностью. Монысына кияләр бу киемне.

Сиңа бик килешә. Дөресен генә әйткәндә, монда иң авыры аяк киемедер. Мин менә атлаганда ук сизәм аның авырлыгын.

Алырга мөмкин. Кулдан белән кулга алып китә куябыз. Дуслар, миңа бик авыр. Миңа бик кызу. Әле бу бүтәндәй киенеп тә беткәнмен әле мин. Безнең киененчә минут алган микән? Бер биш минут мин инде мәтәшәм, ә пожарныйлар моны көндәлек тормышта 20 секунд, бер минутта күп дигәндә эшләп бетерәләр.

Монда безнең бар устройство гидроабразивный резк дип атала. Татарча әйткәндә, теге простой тел белән әйтсәм, су һәм абразив белән стеналарны тишергә була уже. Болай задумка буенча производительләрнең стеналарны тишеп кенә, ут эченә кермичә генә су сүндереп булырга тиеш. Монда эшләнгәндә бу уже безнең бик менә монда тоже ранецлар. Бу безнең тоже басуларны, урманнарны сүндерергә. Уже менә бу устройство кобра, кобра дигән э, безнең э, бик опасный, э, чөнки абразив медицина буенча тәңгә керә икән, то ул урын чери башлый. Шуңа күрә

Ул бик тиз арада пожарга барып җитәргә, то есть лич составны пожарнан пожарга алып килергә һәм әгәр дә анда подтвержден булса, на самом деле янса, бер янгын булса, значит су бирергә анда. Аларга эшләр өчен менә күрсәтәм. Основной минем эш урыны пожарда, ул менә монда насосный отсек дип атала. То есть менә бу машинаның самый основной урыны. То есть основная задача бу машинаның су бирергә. Менә бу насос, монда 3 тонна су, на самом деле ул күп түгел. Сезгә әйтеп үттеләр, ул 20 секундта чыгыта ала. Да, ягән полный яка булса, бөтен бөтен яка ул может китәргә. Шуның өчен э, кайбер кешеләрнең шундый пичден складывается, дип әйтим, что Килделәр, сулары юк. Шундый була, потому что ну, 3 тонны как бы ул бик күп түгел. Сүзләрдә 3 тонна ул бик күп шикелле, әмма янгын сүндерү машинасында ул инде бик аз. Бик аз ул да ул вообще ну, ничего даже можно сказать. Аннан соң әгәр дә э, янгын зур булса, теге закка китсә, значит безнең икенче задача сразу водительный образовательный появляется. Ул

Ну, то есть, шуңа бәйле бер сорау бирәсем килә, э, сез бит инде мигалка бар кабызасыз. Әйе, ну, кого сигнал? Э, машиналар сезгә юл бирәләрме? Болай Где-то 90% бирә. 90-95. Кайсы вакытта карыйсың? Ну, думаешь, ул сине күрми, на самом деле сине күрә, но никто уздырмый. Шундый кешеләр дә бар. Значит, алар гомерләрендә әле аның белән, ну, не сталкивались. Им на помощь не ехали, наверное. Мондый эштә бит, любой андый эштә теге күбрәк иң башта адреналин алган. Адреналинга күнегеп буламы соң? Ну, була ул, адреналин һәрвакыт була бит, һәрбер выезда. Менә теге һәр пожардан икенче пожарга инде теге андый хисләр калмый дип әйтәсеңме соң инде? Күнегү бармы менә шундый хисләргә? Ну, һәрбер пожар бит төрле, ике бер төрле пожар булмый. Шуңа күрә һәрвакытта да инде адреналин бар. Адреналин була, конечно. Курку хисләрен булырга тиеш кешеләр ничек эшләгәндә. Чөнки курку хиссез генә тоже эшләп булмый. Бу бит курку тоже башыңны эшләтергә э, сиңа булыша. Әмма сез инде курку хисен ягыннан паникага бирелмисез инде. Курку хисен бары контрольдә. Курку хисен контрольдә торырга җиңергә ярыйсың, конечно.

Һәрвакытта звена, составе звена бергә эшләргә кирәк менә шул. Ул вакытта баштан башлап начальник. Бар просто минем должность командир. Мин күбрәк белергә тиеш, әзрәк күбрәк әйтергә тиеш. Только шул нәрсәләр генә. Ә болай бөтен команда, бөтен кеше бер тигез. Безгә кирәк чөнки, кирәк водитель дәгем. Водитель словно бер нәрсә эшли алмыйсың. Кирәк командир да. Белергә тиеш, әйтергә тиеш. Кирәк хәрбер пожарный, потому что алар аларсыз эш бара алмый берничек тә гел. Әгәр дә яшь малай икән, ул кирәк, әгәр дә ул яшь малай, мәсәлән, безнең стажерлар килсә, алар әле пожарга кермиләр. Алар безнең бөтен ПТОны ташырга булышалар инде иң башта, шуннан башлана юллар име. Ну, безгә ул тагын кирәк, чөнки ул безгә ПТОны алып килми икән, аждан технический вооружениене.

ниндидер менә теге кешенең хобби була минем хобби наверное ул э, ниндидер әз процент булса да кеше кешегә булышу наверное бу минем пожарный пожарный булу теләге күптән күптән бар инде ул мин әзрәк үзем соңрак урнаштым инде бу эшкә дә но барыбер минем теләгем менә хәзерчә башта ошый ул эш миңа ошый монда эшләү әйе бит монда эшләү ул гади гражданкада да бик нык ярдәм итә инде. Теге ул җыйнак булырга һәрвакыт, һәрвакыт төгәл булырга. Менә кызыгы нәрсәдә соң? Ну, кызыгы дип, монда күбрәк шул, наверное, адреналин эшләгәндә. Скорее всего, шул күп кешенең. И яхшы булышлар, булышу.